Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast. Gewéinlech mam Pit a mam Gilles, mee dës Kéier just mam Gilles. Mee de Gilles huet awer och e puer Leit invitéiert, an zwar hu mer dës Kéier dobäi déi Nei, zimlech nei Band Ghost Noise, wou eng ganz aner Richtung mécht wéi dat wat mer gewéinlech hei an an dëse Ronnen dobäi hunn. A mir schwätzen natierlech vun eiser Kaffispaus, wou mer probéiere sou vill wéi méiglech lëtzebuergesch Artisten ze featuren. An jo, du hunn mer geduet, oder ech hunn geduet, datt mer eis dann emol un. eng Richtung woen wéi Post-Hardcore mat Punk-Elementer gemëscht an du mer geduet hm, dat do passt genau ran an äh, dat ass cool, dass der Zäit fonnt hutt fir hei matzemaachen an äh, jo häerzlech wëllkommen Iech. Ja salut, äh, mei ass den Dave,
de Rick mhm.
an de Christophe.
Relax. A sos Jonge, wéi geet et Iech esou? Hutt Joer gutt ugefaangen? Jo,
gemittlech, jo.
Gemittlech, sou soll dat och sinn, géing ech soen. Jo, Ghost Noise, dat ass jo elo wierklech réischt d'lescht Joer 2021 richteg lass gaangen. An wann ech lass soe si mer awer, denken ech, nach ëmmer an de Startlächer vun Iech, wann ech dat esou kann emol an de Raum setzen. An jo, mee Dir hutt awer direkt schonn mat der éischter Single Wasserrauschen, wou de 5.11. och zimmlech spéit am Joer natierlech erauskomm ass, an enger komplexer Zäit souwisou, Wéi wéi ass dat iwwerhaapt deemools zustane komm? Well Der sidd jo elo och keng Friemer. Dir hutt jo elo scho virdrun och scho Musek gemeet a wat schon a Bands. Wat kënnt Der eis iwwen iwwen d'Ufankszäit esou vu vun Ghost Noise a wéi dat zustane komm ass e bëssen zielen esou? Ma Ghost Noise ass am Fong entstanen, well den eisen ale Bassist den Andy an ech, mir haten am Fong Bock erëm Musek ze maachen. Dat war esou 2020 hat mer esou d'Idee kritt erëm e bësse Musek ze maachen. An dann am Summer 2020 huet dann och de Rick, deen och mat eis scho bei Awakening the Seasons Drums gespillt hat, huet hie sech dann och esou gemellt fir Leit ze siche fir eng Punk-Band ze maachen. An dann hu mer gesot, ma jo, da huele mer de Rick a froe mer bei him no. An jo, dat huet da geklappt. Mee mat de Prouwen huet et nach net geklappt. Dat ass dann eréischt am Mäerz oder Abrëll 2021 lass gaangen.
Ass dann awer och e bëssen Zäit vergaangen. Dann has de dann, oder hat Dir dann elo zu dräi awer dann d'Méiglechkeet och, ech wëll net soen, ze decidéieren, well ech mengen, eng Musek developpéiert sech stänneg. Mee Wosst der wat der wéilt maachen direkt? Ass dat op natierlech Aart a Weis éischter komm oder hutt der iech do missen also ofschwätzen? Ma
ech hat esou d'Idee fir esou Richtung Post-Hardcore ze goen, well am Fong op op den Dag genau haut den 22 Januar 2019 do war ech Fjord kucken, eng däitsch Post-Hardcore Band vun Aachen an. Jo, dann no dem Concert hunn ech mer geduet, ei esou eppes wëll ech och maachen. Dat ass einfach déi Energie wou do eriwwer kënnt, sou eng Musek géif mech och interesséieren fir esou eppes ze schreiwen. An jo och do virdrun hat ech schonn ëmmer e bësse méi esou Post-Hardcore geschriwwen, vun de Riffs hier. Voilà, an dann. Den Andy hat och Bock dorobber, de Rick hat Bock dorobber an dann, jo, dat war dann 2020, wou mer dann déi Idee haten do fir eben Post-Hardcore ze maachen. An am Laf dovunner sinn dann nach weider Genrë mat agefloss, e bësse méi Punk dran, och e puer Post-Rock-Elementer.
Ja. Jo dat ähm, dat muss ech soen also ech si lo perséinlech groussen Amateur vun der vun der Zeen sinn och lo nach keen äh, wie soll ech soen äh, ganz vill Bands kennen ech lo natierlech net méi datt ech fand ëmmer erfrëschend nei wanns de dann ebe grad lo grad wat dir mat fannen ech stéch direkt eraus zemols an dem lëtzebuergeschen äh, an dem lëtzebuergesche Milieu wat do u Bands geliwwert gëtt fannen ech et Richteg, richteg nice, dass do mol emol eppes ass wats de net onbedéngt gings siche goen. Et stecht direkt eraus. Jo, merci. Hm, an ähm, wann ech do dat ass och witzeg, dass lo sechs den 22 Januar dat war lo net geplant Ja. ne? och gudden Ja. Zoufall iergendwéi an ähm, Jo, dat ass awer dann och schwéier, soen ech mol, 2020. Ech menge mir wëssen all, wat déi zwee lescht Joer an nach ëmmer aktuell Situatioun ass. Wou s de iwwerhaapt, wéi kanns de do definéieren, ok ech fänke lo eppes un? Kanns de definéieren iwwerhaapt, wou geet déi Rees do hin? Huet et iwwerhaapt e Wäert ze probéieren? Well vläicht kanns de net touren, vläicht kommen aner Problemer op dech zou. Wéi bass de, wéi bass de bereet esou e Schratt ze goen an carrément och erëm bei, ech soe lo mol, bei Null unzefänken?
Joer 2020. Mir wollten do am Fong September schon ufänke mat Prouwen, mä jo do hat hat mer ni wierklech en Dag fonnt, wou mer och Zäit haten, wou mer allen dräi Zäit haten, fir ze prouwen oder fir sech mol ze treffen. An esou ass dat dann éischter nach, wou ech mam Andy Riffs hin an hier geschéckt hunn, jo an dann réischt, 2021 am Abrëll, do hu mer dann ugefaange mat Prouwen am Sonotron, dann och e Shoutout un de Sonotron, well ouni si hätte mer soss keng Méiglechkeet gehat wierklech dat op d'Bün ze stellen. Mhm.
Jo, grad sou gutt mengen ech. Et huet awer zäitlech gesinn, denken ech, ass jo dann e bëssen och Zäit verluer gaang, wann ech dat elo sou ka soen. Also, das zwar genotzt gin ja, ja, also wann du so lange un App schaffst, da bas doch froh wann endlich mo kanns bisssen Damp oflosen an dann noch Sache wie ja, op jeden Fall ja also die Zeit ja. äh, hun ich da genotzt fir eben äh, Riffs ze schreiben pur Lieder ze schreiben äh, voilà, an dann konnte man dann auch am April direkt durchstart mat pur Ideen developéiert Ideen. Mhm.
Ja cool, also wéi gesot ech soen et nach eng Kéier, well ech groussen Amateur vun dem Post-Genre generell sinn. Et ass richteg erfreelech esou eppes, na Neiaarteges wëll ech net soen, mä wéi gesot, wann et aus dem lëtzebuergesche Raum kënnt, dann hues de schonn gewësse Standards, déi scho bal definéiert sinn. An dann hues de natierlech och elo Dir, där maacht Post-Hardcore wierklech, wou och zimlech emotional gedriwwen ass, och vun de Lyrics hier, wat, wat voll meng Schinn ass an dann hues de eben den, ech wëll net soe komesche Fait, mee ech denken, dass dat och vun der Motivatioun hier a vun der Inspiratioun hier, dermat dermat däitsch Lyrics, dat fënns de jo och net elo all Dag, ne? Jo, jo, déi däitsch Lyrics, ech hat 2017 hat ech ugef oder ech hat am Fong schonn ëmmer Gedichter geschriwwen, Lyrics geschriwwen, Texter geschriwwen, dat war gréisstendeels op Englesch an dann 2017 hunn ech dann, Hat ech Inspiratioun kritt fir mol op Däitsch ze probéieren an et ass tatsächlech och schonn den Text vu Wasserrauschen entstan 2017. Ah, okay, cool.
Jo an den hat ech dann iwwer d'Joren hunn ech dann ëmmer meng Texter erëm nogekuckt, bëssen dru geschafft, bëssen anescht gemaach an jo et war dann eben op Däitsch bliwwen. Jo an dann hu mer dann ugefaange mat Prouwen hunn ech dann jo do war et ebe kloer, datt ech Giff Guitar an och d'Vocals iwwerhuelen an dunn ech dann de Jongen mol d'Lyrics virgestallt a gefrot op si okay wären domadder an soten si jo dat maache mer dann op Däitsch an voilà.
Ah coole Schrott awer, also well passt passt absolut also eleng eleng wéi s de et mengen ech och kanns dann vun deenen emotionale Momenter eben an deenen bësse méi jo komplexen Textpassagë kanns Kanns et vläit besser ausdrécken am Däitschen? Ass dat vläit och mat eng Begrënnung? Jo, dat ass och eng, dat ass och, dat spillt och dozou bäi. Jo,
well ech mengen, du hues och virdrun déi Band erwähnt, Fjord. Ech hunn déi elo perséinlech net kannt, bis ech äre Press Release ge, gesinn hunn. An da war ech natierlech intrigued an holy shit, dat ass, dat ass gäile, gäile Schäiss. Jo. Also, dat kann ech verstoen, dass de vläit do en inspiréierende Moment has an. Du hues et gesot, Energie, déi Energie wou déi do, an dat war op deem leschten Album mengen ech, dat muss och 2017 gewiescht sinn, mat dem, ach, mat dem framegem Cover, lo hunn ech den Numm scho rëm vergiess. Jo, enfin, du weess, du weess wat ech mengen. Jo.
Déi Energie wou déi do eriwwer bréngen ass scho phänomenal an dat kann natierlech dann och direkt e bëssen erëm méi undreiwe fir eege Saache sou an deem Stil ze maachen. Voilà, jo. Euh, wéi ass et dann elo mat, also mat, mat Iech elo? Ech mengen, kennt, kennt Dir Iech dann och scho vu virdrun an esou? Oder éischter, also du has natierlech scho gesot, Dir hutt äh, zesumme bei äh, Awakening the Seasons hat Dir Kontakter lénks a riets, mä ähm, dat war dann éischter esou och Zoufall wahrscheinlech, oder? Euh.
Ja, do bei Awakening, do war och de Rik schonn e Kolleeg vun eisem deemoleche Sänger an esou ass de Rik da bei Awakening komm. Jo, an dann iwwer d'Joren, do sinn ech erausgaangen aus Awakening, Awakening huet sech opgeléist an. Mir waren nach ëmmer a Kontakt, mat eisem ale Bassist elo. Den Andy an ech waren ëmmer a Kontakt, ëmmer Riffs hin an hier geschéckt. Och mam Rik war ech nach a Kontakt, gréisstendeels iwwer Insta oder Facebook. Jo, do si mer ëmmer a Kontakt bliwwen.
Den übleche Werdegang eben, soen ech mol, wéi dat esou bal schonn zu Lëtzebuerg Standard ass an der, an der, an der Metal-Zeen. Mee ass, ass et iwwerhaapt elo méiglech? Well ech mengen elo Post-Hardcore ass elo vläit elo net onbedéngt jidderengem säin. Mee gingt Dir Iech awer schonn selwer als eng Metal-Band bezeechnen oder awer éischter eng Eng eng eng Punk Band, well et sinn awer vill Punk Elementer dran. Jo, also éischter Richtung Punk.
Richtung Punk, mhm. Also ech perséinlech hu lo ëmmer, si mat Punk grouss ginn, an der Punk Zeen, Skater Zeen sinn ech grouss ginn an jo, den Rick och. Oder ich ginn emol de Mikro.
Ech géng eis lo perséinlech net als Metalband klasséieren, awer keng Anung. Dat ass ëmmer, dat ass souwisou ëmmer schwéier, mengen ech, iwwer Genrer ze schwätzen, dat ass jidderengem seng Preferenz. Mir nennen eis elo Post-Hardcore mat Punk-Influenzen. Eng aner Persoun, déi lo vläicht Wasserrauschen lauschtert. gesäit dat vläicht ganz anescht. Äh, ja. Nennt dat fir sech vläicht en anere Stil, also eng Metalband nee ja, definitiv net.
Ja.
Äh, méi ja voilà. dann wann wei lo wiesch wiel mis schon eischter Punk. Hm.
Ja, das aber auch net manner hart äh, dat muss ich schon so ne also Punkt herz as genug geliefert ging es so. Ähm, wat, wat hunn ech nach hei so a mengem Kritzelbuch hei geschriwwen? Ja, punkto Wasserrauschen, dat war ja dann déi éischt Single, wéi gesot, déi äh, oder bis elo dat dat eenzegt, wat elo dobaussen ass. Äh, an da hoffen ech jo staark, dass do nach eppes nokënnt. A wann ech esou elo rezent äh, Instagram-Posts gesinn hunn, dann ass do och do eppes an der Maach. Kann een dozou da scho vläicht eppes soen, ob et éischter Richtung nach Singele geet oder si schonn Pläng? Fir 2022 oder vläit och méi spéit, fir eventuell carrément en Album oder esou eppes?
Jo, also konkret Pläng hu mer net, hu mer net driwwer geschwat, mee eis läit eben, eis ass ebe wichteg d'Musek fir d'éischt emol ze schreiwen, dat Ganzt ze prouwen, datt mir Spaass drun hunn an dann, jo wéi gesot, deen mat dem Instagram-Post, do hate mer e bëssen ugedeit, datt mer un eppes Neie schaffen. Jo an do hat mer och läscht Woch ugefangen dem ze prouwen bessen weider drun ze schreiwen an dann voilà ech gi mol dem Christophe de Mikro.
Ech mengen et ass och fir salut et ass och fir voilà wat ech soe wëll ass mir hunn elo hei de Proufsall an eisem Studio dran dat heescht do ass do ass ëmmer dass ëmmer einfach u sech wees wann du sees du sang idee kannst du direkt beim proen einfach de fies ophuelen an ähm, de moment och du no direkt produzéieren natürlich wann du e gute moment zu wann du dat du no fertig hues da kannst du immer so okay mir halen dat lo nach zréck fir egent appes oder ah, das geil mir will dat weisen an das halt cool da sinn dat haut zu das also mache kann weil dann das du sing lieder instantly überall wusste wëllst techt wann du so produzéiere kannst ass dat natierlech méi einfach wéi wann du da muss zwou Wochen äh, Studio plangen, gëtt gut deier an sou. Yeah, yeah. An Ja an Deelweis passt dann rem ja, voilà. Teil ass schon gewëssene Freedom an och e Backtracing dann och wann ze wie du sees, wann ze Sachen ophels an Fläich nächst woch vergiss mé egal du hues et. So bist net dat, ja voilà, du, du kannst einfach alles mat hun der Fleisch wis du Fleisch schüsse irgendwie bis sie gejamt du was 10 Minuten am Gang einfach Kamedi zu machen oder sind zwei cool Minuten dran. Dir hues se dann opgeholl souguer wann se rough opgeholl sinn oder sou dann du wees wat do ass an du kannst du mat der schaffen ech mein dat ass eng dat eng ganz grouss Fräiheet an dat ass halt och do duerch a wou dann dat hier kënnt wat den Dave seet dass du dann net souvill Gedanke muss triwer maache wéi Format eng next Release wäert wäert hunn well et einfach well es einfach extrem flexibel bass mat deem wéis de et mëss. Dat dat hëlleft jo dann och deelweis oder méi wéi sécher souguer un iwwerhaapt kreativ ze sinn. Ech menge wann s de keen Zäitdrock hues a wann s de einfach probéiers esou fräi wéi méiglech an esou onofhängeg wéi méiglech et ze maachen, dat dat gëtt dir da just nach méi Sputt fir Improvement an natierlech dann och Saachen ze maachen wou s de absolut wëlls weisen an net e gewëssenen forcéierten Effekt wäers hunn. Also so gesinn ech dat mol, keng Ahnung, dat ass elo perséinleche Point de vue, keng Ahnung. Ähm, wéi, wéi, wéi, wéi kann ech mer dann elo so, so en Dag bei, bei Ghost Noise virstellen am Proufsall? Chillen, jammen an dann einfach kucke wat geschitt? Ja also, Géing ech mol soen.
Also, äh,
ja ech bei mär doheem, ech schreiwe mol Guitar Riffs huelen déi och bei mär doheem an da bréngt ech déi mat. Meeschtens hunn ech dann och schonn sou eng Scratch Bassspur opgeholl oder Scratch Drumspur programméiert, fir dass mer eng Idee hu wou et kéint higoen. Da bréng ech dat mol mat, weisen de Jongen dat an dann wann si dat ok fannen, dann gi mer dat Part fir Part duerch an dann voilà, sou kommen dann déi eenzel Instrumenter zesummen. Dem Christophe säi Bass kënnt dann dobäi an dem Rik seng Drums kommen dobäi an voilà, an dann ass et mol fir d'éischt. Ass et scho bal, vum Gefill hier ass et da scho bal decidéiert. Kann een dat esou, kann een dat esou soen? Jo. Okay.
Mee mir loossen eis natierlech och Ja, e dat bëssen Sputt, fir dann am Studio ze kucken, wat nach kéint dobäi kommen. Mhm. Mhm.
Wann ähm, eppes wat mir perséinlech och direkt opgefall ass, dat war de Videoclip an der wollte och enke kuerz erwähnen, well de Videoclip ass jo och äh, schon méi en artisteschen Aspekt an ultra kreativen Aspekt fir äh, fir eben echt mod sein echt Lied wat du dann herausbringen sondern schaffst du direkt mal deng zesummen den den direkt selbst du raus er mischt an äh, Den wann ech rich ech wëll net beleigen schaffen schwätzen trich alte Sana Mura dat ja, rich, ja. also dat dat ass schon huet e gewëssen Impakt he? also du war ech bëssen iwwerrascht muss ich so dass de se bis äh, dass der gewëllt war de selbst ze machen ich meine sprengt natürlich du all all klischeeforme vun irgend eng videoclip me ich fand das ëmso méi ëmso, ëmso méi wertvoll fir fir d'Lied ze repräsentéieren Mat Videoclip mengs de den Albumcover, den CD-Cover?
Nee, nee, also den, äh, de Videoclip, also den äh, Lyrical Videoclip vun äh, vun Wasserrauschen.
Ja, dat war am Fong just den äh, CD-Cover, war lo. Dann, äh, da, ah, dann ass en, dann ass en ja, drüber voilà, gelaf, ja, während voilà, so ah, okay. Ja. Ja, mein, bon, dat, also, wäsch, ja. also.
also zum, ja, zum CD-Cover Relativ fréi hu mer decidéiert, de Christophe Régger an ech, hu mer decidéiert, datt mer wéilte wierklech dat méi artistesch man, méi och mat anere Kënschtler dofir zesummeschaffen, datt mer eng Linn hunn, déi vläit duerch eis ganz Musek geet oder duerch déi éischt Stécker op jiddefalls. An
voilà, an dann iwwer Instagram, do followen ech schonn dem Sanna Murad op Instagram, ass hatt d'Sanni Lux. Follow'n him schon seit puer Joer an mech einfach mega gudd Fotoen a huet och eng Fotoserie mat dem Ghost do eben verschiddene Plaatz verschidden Situatiounen wou de Ghost dann ass an dat mat den Foarwen hat fotograféiert analog an da mat den Foarwen vum Film hier dat ass einfach wonnerschéin an du hu mer eis da geduet mär froe mol bei him no op hat eis kinnt och seng Fotostory maachen. fir Wasserrauschen, wou mer dann och kéinten benotzen als eventuell CD-Cover oder soss welch Promo. An jo, dunn hunn ech him dann d'Lyrics, hunn ech Kontakt gemaach, hatt war direkt averstanen. Ech hunn him just d'Lyrics geschéckt, nach keng Musek, an dann op Basis vun de Lyrics huet hatt dann deen CD-Cover do hiergestallt, déi Foto.
Cool. war wéinst wie gesot also war schon impaktreich an expressionistesch dat fannen ech ass dat huet ëmmer egent eppes ja an ja fir alles och wichteg dass dat visuellt och äh, musek an lyrics an gefiller vun der musek hier zréckspigelt dass dat eben mhm. e ganz ze so genau gesamtkonzept ja dat ass mhm. wichteg
Ja, ja dat, dat kënnt dann och äh, äh, zum Beispiel lo wann ech lo am Gall gerengen. Et gëtt, gëtt natürlich just de Moment e Lied méi äh, ech läch net Robberuf so äh, das wirklich das wirklich sehr gut geschrieben obwohl obwohl et vielleicht äh, ich will net so primitiv was vielleicht dat falsch wird äh, das et kann Et kann monoton eriwwer kommen wanns de dech net an dem Genre auskenns, mee ëmsou méi Déift huet et wat's de et méi intensiv lauschters. An do do kënnt natierlech och dee ganzen Post-Rock, déi déi ech weess lo net wéivill wéivill Pedallen an esou der benotzt Reverb-méisseg, mee ech weess dass den Dave ëmmer mol gär sou nice Fotoe post vu vu vu sengem Equipment an da sinn ech ëmmer sou, soll dat do soll dat do gefeatured ginn oder net. Dat ass ëmmer cool eben dee Klang Déi klang Wänn do do ze hunn, och wann et minimalistesch kann eriwwer kommen, dat fannen ech mécht mécht vläicht d'Wasserrauschen ëmsou méi interessant iergendwéi. Ech schwätzen elo ganz ganz bizar, mee ech hu mech verstan. Dat ass d'Haaptsaach. Jo, mir hunn och méi oder manner verstanen, jo. Dann ass gutt.
Wat jo wat wat wat kann een nach esou froen? Wat mech natierlech interesséiert, ech mengen Dir hutt dat och hei an Ärem Pressereview stoen, ëmmer ähm, grouss Fans gewiescht vun der Punk-Hardcore-Zeen, Däitschland, Belsch, Frankräich, ginn et dann do sou ah, nach ëmmer sou Local Heroes, ass natierlech vläit Fjord oder oder Ligo, wo der wo der follow oder der Sache wouste sees okay, déi do man abs geiles, ech äh, ech kann dat kann total novollzéien a vläit wëll ech och ech do inspiréiere loossen a vläicht eppes mat riwwer huelen a meng Musik. Mir sinn do perséinlech zwou Saachen, Äh, ähm, äh, agefall, wou ech, ech wëll net mal ech vergläichen, mee wou ech mer kéint virstellen, hm, dat do kéint eppes sinn, wou d'Jonge sech vläicht e bësse méi inspiréiert hunn. An dat ass äh, Brutus, géing ech mol soen, ass wahrscheinlech dran. Ja, ja.
Vläicht och net.
An dat anert, wat, wat ech perséinlech, äh, dat dat ass léischter dat, wat ech an engem Zäitche laang gelauschtert hunn, ass Marathonmann, och aus Däitschland. Dat ass zwar éischter vläicht schon méi emo-orientéiert, mee Déi hunn och e gewëssenen ähnleche Sound wéi dir, mee dat ass elo, dat kënnt elo aus vu menger Säit. Wat wat hutt dir dann esou vu Saachen, wou s du sees, ok, dat do kann ech ëmmer erëm lauschteren? Jo, also mär dräi, mär, eis verbënnt eben d'Léift zum Punkrock, zum Postrock, zu deene Saachen. Mee dann hu mer awer nach ënnerschiddlech Bands, déi mer gär hunn. Ech hu fir haut gär Ligo, gär, wéi am Press Release steet, oder Jo, wéi s du soos, Brutus, jo, ech hunn mech an de leschte Joren a Brutus verléift an et ass einfach eng genial Band, wou och déi cool Saache maachen. An jo, vu Local Heroes elo giff ech Another Five Minutes aus Stroossbuerg nennen, wou fir mech perséinlech Fannt d'Idee cool, wou och esou den Post-Hardcore mat Screamo mat Post-Rock Elementer verbannen an einfach déi Energie hunn wat wat ech einfach mega cool fannen.
Muss ech mer opschreiwen da wéi ech wat schonn no kucke ginn. Dann de Christian.
Jo also ech mengen ech sinn och ganz grousse Fan vu Marathon Man. Méi vun deenen ale Saachen. Ok, cool. Well virun allem ja, den ja. éischten Album, den, den Holzschwert, den ass halt. Ja.
De, de klingt och einfach anecht das. An ech meng dat war och ähm, fir mir, also wo ech ähm, wo mat Produktioun gemaach hunn, war dat fir mech och so eng Saach. Okay, den Album de klingt sou oppen, sou. Primitiv, wéi s du sees, ass och e gutt Wuert, mengen ech. Mee einfach wéi. Et ka jo och gutt kléngen, obwuel et. Mee einfach, einfach an deem Genre sou. Do hu sech, do hu sech déi Leit zesummegeschalt, sou Kaméidi gemaach an dat opgeholl an dat war, dat war et. Dat ass u sech wierklech eppes extrem, voilà, sou, sou basic wéi et gëtt. An doduerjer kléngt dat, kléngt dat Ganzt bei, beim Marathonmann op jiddefalls, kléngt et extrem. Dynamesch an organesch, einfach richteg, wéi wann s de wierklech do niewendrunner stees an de Batteur zerschléit op d'Cemball an dir fänken d'Oueren u mat bludden. Voilà, dat heescht do, dat ass, dat fannt ech ganz cool, dass de dat esou sos, well dat, voilà, dat éiert. An an Sonn? Hab ich gesot, verdingt, ja, also. Ech, ech hunn wierklech, ähm, du hues selwer Holzschwert erwähnt, an ech, ech kann mech der nëmmen uschléissen. Äh, Holzschwert ass mäin absolute Favorit ja. vun hinnen. Äh, vun, vun, wéi du zees, vum Stil hier, vun, vun der. Äh, och eleng déi, déi Gewalt, wou se do riwwerbréngen, äh, déi, déi, déi Energie, äh, positiv wie och negativ, an dass. Ja, dat gëtt gëtt leider kee kee wéckegt Wuert fir dat ze beschreiwen. Primitiv fir flläit effektiv dat notzt de Wuert. Ech meng dat dat wat mer all gutt fille wäerte, wa mer no dëser ganzer Zäit ëmmer be Konzer ginn.
Ja ja ja gëtt Zäit méi duch mengen, da muss man leider bis. Oder dat gëtt jo vill annoncéiert hei mat gëtt dref ja. genau sou vill rem ofgesat. Nee vun aneren Influenze fir mech perséinlech giwe jo nach äh, als Hass nennen. Ja. Okay. An Der Weg einer Freiheit, boah, dat ass alles e bësse méi Richtung Black Metal, mee ech mengen do sinn déi déi ganz déi ganz Klangwellen, dat ass eppes wat gedeelt wat also esou gedeelte Feature e bëssi zum Post-Hardcore dann halt, an dat ass meng ech e bëssi esou déi nei Well vu Black Metal och déi, Sou de Gaze e bëssi, genau esou déi déi Mëschung Dat wat, aus ja, Shoega also ja. den Shoegaze e bëssi ran Ja, ja. ze ginn. An och elo wou s de Shoegaze sees, dat ass nach eng Band déi ech rof a rof lauschteren. schon relativ al mir dat sinn ähm, die Band heescht amusement parks on fire méi richtig Richtung postrock méi also wann du so massiv klang waren äh, gern hues dann äh, dann hast du absolut also das, das absolut menges Ech sinn perséinlech grousse Fan, nach wann ech dat esou mat nach niewebäi ka soen, ech mengen den Dave gëtt mer do wahrscheinlech Recht, ech si grousse Slowcrush-Unhänger
schonn säit, säit dem, den Dave sëtzt hei a nickt, ja ja absolut, säit, säit dem éischten soi-disant EP, wat war dat, ech mengen et huet och just Erase oder esou geheescht, sinn mer elo net méi sécher, dat, an do ass och eben dat, déi Klang, déi Klangwelt esou present an dat, Gloomy bëssen esou, an dat wat de Shoegaze generell ausmécht, an effektiv wat s de och sees, du sees de Gaze, Shoegaze oder Gaze oder Metal Gaze wéi och ëmmer, huet fannen ech an de leschte 5 Joer eng gutt Schëpp zougeluet, an et ass ëmmer méi wat an déi Richtung geet, an dat dat ass engersäits fannen ech et cool, ech hoffe just net datt et eng Iwwerdosis gëtt, an datt vläicht och iergendwann eng Kéier eng gewësse Sättegung do ass, an dann ass ah dat kléngt awer erëm. Dat ass näischt Neits, weess de. Dat ass ëmmer dat, wat een, ech wëll net soe fäerte muss, mee dat kënnt scho bal, egal wéi. Ech mengen, dat ass och e bëssi eng Zeitgeist-Geschicht einfach, well mer säit fënnef Joer ass jiddwereen a Weltënnergangs-Stëmmung an et ass normal, datt s de dann probéiers, däin eegene Soundtrack dozou ze schreiwen. Mee ech mengen, och wann dat eng Kéier dann iwwersättegt gëtt, dann schaaft et Plaz fir nei Saachen an dat ass u sech awer eng gutt Saach.
Ja, dann, äh, ja. ich mein, ah, dat, dat, pessimistescher Meinung ich kind ich mein, dat, gut dr war dat bleibt für immer bestohlen an die neue Sachen oder Sachen die dat dann übersätzig machen die kann den einfach desideieren zu ignorieren an an der dann ja. an einer guter Memo behalen
Dat stimmt dat stimmt so, ich ging mal weiter Rick yes ja also wie müsst du äh, wat muss influenzeiert das halt viel so äh, ja so richreie Punk so ich mal äh, zum Beispiel eng Band die immens viel lauschen aus eng Band aus Frankreich äh, Guerilla Poubelle

Wat eng Kal an dat kann ech schon um dat hun ech selwer nach net era gelauschtert jo di si si wéch rich gutt an och so ja mir alband so ech mol wie wie so zum beispiel dat ja halt einfach so die einfach die die ré energie so riwer gin an du hast halt net vill so äh, bling bling rondrem das einfach so mir sinn hei dat mache mer ja, ja voilà. du gëtt net film du bräigeschwat so mol das einfach wat ge se was kri an dann ja. eben mhm. noch viel bis mit klassischen hardcore so äh, fancy terror oder madball die so einfach immens gut fand weil da das auch um so bisschen so den äh, ja dieselbische prinzip so das einfach wat ge was ze krise an die Do ass net vill Bling Bling ronderëm, dat ass einfach absoluten Energie a voilà.
Wat, wat gings du dir da lo zum Beispill, äh, solle man net wënschen, mä kéinst da virstellen, dass dass duerch Iech, duerch Ghost Noise, dass do vläicht och eng nei oder eng reforméiert vläicht Well duerch eis, eis Museksreie geet hei zu Lëtzebuerg a vläicht och Leit soen, hm, dat do ass, äh, Dat do representéiert da grad dat, wat ech grad fillen, eeben och, wéi mer virdu gesot hunn, mat där Gesamtsituatioun, wou de Moment jo awer éischter depriméierend ass, wéi datt se positiv ass, an datt dat vläicht nach méi Drang dozou gëtt, datt méi Leit sech dozou vläicht motivéiert fillen, esou Saachen ze maachen, wéi Dir vläicht. Kéints de der dat virstellen? Jo, vläicht. Jo, also et wär scho cool, wann nach aner Bands esou an déi Richtung géife goen, mä wéi gesot, jidderee soll. Einfach déi Musek maachen, wou hie wëll. An. Jo, dat ass kloer. Voilà. Wéi war dann äh, den äh, bis lo den äh, de Feedback vu der krut? So, vun dem wat der bis lo gewisen huet an d'Reaktiounen einfach e bësse vun de Leit. Ja, also dat war echt da positiv, gëf ech soen.

An da koum natierlech, wéi s du sees, fänks du mat sangen, esou, ah, et si Lëtzebuerger, wisou sange se däitsch? Dat ass wierklech den, de Klischee-Saz wahrscheinlech schonn, dee wäers dann nach an 20 Joer ze héiere kréien. Jo, mee ech denken, mä kéinten och op Englesch maachen, mee ass dat wierklech dann, kommt da wierklech déi Emotioun esou eriwwer, wéi ech se als Lyric Writer wëll hunn? An ech denken, do ass. Do läit mer Däitsch besser fir mat deenen.
Duerch fir ze expriméieren, well s wat s de fills. Jo, dat ass och wichteg, mengen ech. Mir hate viru Kuerzem nach och mat Leit Rieds, déi zwar éischter an der Metal-Zeen natierlech ënnerwee sinn, der richteger Metal-Zeen. An do ass dann och ëmmer de Saz gefall, Jo, wisou gëtt et zu Lëtzebuerg dann och net nach méi Bands, ob et elo Hardcore, Post-, wat weess ech, Metal-Bands sinn, déi Lëtzebuergesch sangen? Hues du eng Äntwert dorop? Mengs du, oder wisou mengs du, wëll keen Lëtzebuergesch sangen? Ass et well et eng eng allgemeng Sprooch ass, déi, oder eis allgemeng Sprooch, wou mer net wierklech wouer huelen fir sech artistesch ze expriméieren oder sou? Jo also ech ka just elo fir mech perséinlech schwätzen, dat ass genau dat. Lëtzebuergesch ass fir mech eng Sprooch wou ech net wierklech kann a Gedichtsform schreiwen. Ech perséinlech fanne Lëtzebuergesch keng musikalesch Sprooch.
Yeah. Et ginn aner Leit, déi soen de Géigendeel dovunner. Mee fir mech perséinlech ass dat ass net eng musikalesch Sprooch, wou ech mech perséinlech kéint domat ausdrécken.
Dat ass awer genau déi Äntwert, wou ech och ganz oft krut. War praktesch genau dat selwecht als, als Äntwerte koumen do ganz oft eben Däitsch, Franséisch an ähm, Englesch ass natierlech ass voilà den äh, d'Sprooch iwwerhaapt fir ze sangen. Yeah. Mee äh, gefillméisseg. Muss ech der zwar Recht ginn, oder Iech generell, an do fannen ech ass Däitsch passt einfach. Ech kéint mer elo och net virstellen, wann dat do wa Wasserrauschen elo op Englesch oder esou geschriwwe gi wär, ob dat de selwechten Effekt hätt. Ech, ech mengen och, dass einfach, ech mengen, jo bon, Englesch, mee generell bei an an der Zeen elo, dat ass eng Musek, déi aus déi. aus där Sprooch hier kënnt. Ech mengen well so mhm. also Volleksmusik op Lëtzebuerg oder so déi Lëtzebuerger Chanson, déi Serge Tonner mécht oder so, dat funktionéiert schon. Yeah. Do ass dat doch relativ musikalesch, méch mein einfach bei mi harder Musik. Du hues halt die Pioneieren aus den USA, aus England, an eben noch aus Däitschland mat Fjord, Marathonmann an so. An yeah. natierlech ass en dovunner inspiréiert,

Ech weess net, ob den Dave mer do Recht gëtt, mee fir mech perséinlech ass dat awer esou.
An, äh, ja, also das, das ist jedenfalls wichtig. Ja, ich, ich denke, das awer och sou, wann lo kuckt a Lëtzebuerg zum Beispiel an der Musikzeen, wann ech lo mol zum Beispiel d'Rap-Zeen a Lëtzebuerg ukuckt, ähm, dat ass ja vill op Lëtzebuergesch, de Lab an iwwerhaupt all ja, d'Artisten am Label an och Freshdogs zum Beispiel. Dat ass ja dat ja. meeschten wierklech op Lëtzebuergesch an ech denken, do passt et awer iergendwéi. Also dass, dass schonn, ech denk schonn, dass Lëtzebuergesch eng Sprooch ass, mat där e bësse sech spille kann an ka scho lëschteg sinn. Mee jo, fir, fir heavy Musek stellen ech mer et och iergendwéi komesch vir. Also keng Anung, ech, ech weess net, ech kéint mer elo net iergendwéi esou Desdemonia ukucke goen an op eemol sinn all hir Texter op Lëtzebuergesch. Also ech weess, dat wär einfach komesch, géing net passen.
Ja, das das fällt doch eng gewunnecht Saach schees net ginn ginn Arena weinst du wässen lo wéi äh, schees net mé hat noch äh, wann ze lo op äh, Metal Archives oder se kucke gees war dat alles schon zu Lëtzebuerg gouf mengen du hat man och äh, ganz vill Kënschtler wou sech e Lëtzebuergschen Numm ausgeduet hunn äh, dat déicht wat ze mësste muss schmunzelen gell well et sech awer komesch hun héiert gell an äh, dat war net an natierlech musikalesch wis du sees och äh, Schlagermusik an esou an an de Rap lëtzebuergesche Rap ass jo awer Bei Hip Hop ass wierklech vill geschitt, sou an deene leschten 10, 10 Joer op jidde Fall. An domat fonctionnéiert dat och deelweis. An méi heavy, ech ka mer et och net wierklech virstellen. Dat ass ëmmer e gewëssenen, eng Barrière déi zou mécht. Mä ee soll dat doe wierklech do sou, bréngt dat dat eriwwer wat se wëlle soen? Ech weess et net, ech ka mer et net virstellen. Mee gutt, ech mengen mir si schonn bal sou duerch. Ech mengen wann, wann Dir elo nach elo zwou, dräi Saache wëllt dobaussen un d'Leit erausgeheien, kënnt Der dat gäre maachen.

Mir schreiwen un neie Saachen. Weess een ni, vläicht kënnt deemnächst eppes, vläicht net. Ah, hallo Peng.
Nee, Dach, dach, dach, nee, dach, voilà. dach, du kënnt, du kënnt.
Das, Nee, alles voilà. gut. Check, check dein Social Media. Weil Concert können wir den Moment sowieso nicht spielen, von daher. Nee, also ech ginn ech ginn op jiddefalls dann elo de Ball sou lues Richtung Enn an ech soen, fir déi Leit dobausse wou sech e bëssen eppes aneschters wëllen ulauschteren wéi Metal, well awer de Groussdeel vun eise Leit déi nolauschteren Metalheads sinn, mee hei gëtt et och ganz köstlechen Post-Hardcore, Punk-inspiréierten. Ja, Rock, rockege Noise, Screamo e bëssen vläicht och. Wéi gesot, Ghost Noise gëtt et säit 2020. Si mam Lidd Wasserrauschen ënnerwee an ech soen einfach, datt dëst Joer nach eppes kënnt. Dat Joer huet eréischt ugefaangen, egal wéini datt et kënnt, mee do wäert nach e bëssen eppes geschéien. Ech wëll mech mol op jiddwer Fall bedanke bei iech dräi, datt der iech Zäit geholl hutt fir hei matzemaachen. A mir wäerten d'Wuert weiderginn, mir wäerten iech fläisseg deelen. An jo, ech wënschen iech virun allem mol alles Guddes nach am Joer, dass der vill Erfolleg wäert hunn, vill wäert schreiwen. An vläicht gesinn dir sech hei eng Kéier erëm, wie weess. Mat engem Album da, wann ech bliff, well soss gitt der net invitéiert. Sou. Okay, huele mer dat dat zu Häerz.
Tipptopp. Jo, och villmools Merci fir d'Invitatioun. Et huet eis gefreet, mol sou en éischten Interview ze maachen an e bëssen driwwer ze quatschen.
Relax. E gudden, e gudden Astieg fir, fir an de Fame. Gutt, meier Jongen, ech wënschen iech nach eppes. Ähm, ech, de Gilles, seet Merci, äh, Kaméidi seet Merci u Ghost Noise a mär héieren eis geschwënn nach eng Kéier erëm. A bis geschwënn dann, dir Hären. Ja, bis dann.
Tschau. Salut, bis dann.